f'dan il-mument qasir ta' riflessjoni dwar xi fisser għalija l-Milied. Din iġraja kbira li seħħet aktar minn 2000 sena ilu u s-sinifikat tagħha għadu relevanti sal-lum. Għalija s-sinifikat tal-Milied mhux marbut ma' kemm rigali se naqla jew kemm se nieklu nixorbu iżda huwa marbut ma' x'tirrappreżenta l-ġrajja propja li seħħet fl-arfqajar ta' Betlem. L-għażla ta' għarf għajjar biex jitwieled bin Alla għalija hija stqarrija qawwija li ifisser li nkunu kemm inkunu tajbin, irridu dejjem naħsbu f'dawk li huma l-aktar vulnerabbli fostna. Għalhekk għalija dawn il-festi nqishom bħala l-mument fis-sena fejn nirrifletti aktar dwar dawk il-familji u individwi li huma mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi. Nirrifletti ħafna wkoll fuq gruppi ta' tfal fostna li, pereżempju, jgħixu fi djar tat-tfal, għalkemm imdawrin bl-imħabba u bl-għożża ta' persuni mill-kleru lajċi li jħobbuhom u jieħdu ħsiebhom bla kundizzjoni. Naħseb pereżempju fuq dawk it-tfal li qed ikunu mitluba jagħżlu ma' liema ġenitur iqattgħu il-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Naħseb fuq dawk it-tfal li għandhom xi ġenitur jew iż-żewġ ġenituri l-ħabs. Naħseb fuq dawk it-tfal li qed jiġu bullied. Naħseb ukoll fuq dawk it-tfal li jaraw vjolenza fid-dar. Jiġu f'moħħi wkoll dawk in-nisa u rġiel li huma vittmi ta' vjolenza domestika. Dawk li jinsabu waħedhom. Dawk morda, dawk l-anzjani minn sija, dawk li tilfu xi ħadd mill-eżiż tagħhom, dawk li lejla jista' jkun li se jorqdu fit-toroq tagħna. dawk li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali. Nemmen li f'dawn il-jiem ta' ferħ dawn kollha għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-ħsieb ta' kull minnu ta' rida tajba u responsabbli. Fiċ-ċentru ta' din il-ġrajja ta' aktar minn 2000 sen ilu hemm il-maxtura, il-maxtura tas-sewwa li tibqa' tfakkarna li aħjar is-sħana tal-bejjem mill-komfort esaġerat impossibbli li twiegħed id-dinja fierħa. Il-maxtura fl-għar ta' Betlem għalija hija metafora ta' mħabba, ta' umiltà fit-tmexxija ta' kobor, fis-sempliċità ta' stedina miftuħa għar-ritorn lejn dinja ta' sustanza, ta' valuri u ta' realiżmu. Ġrajja tassew kbira li ma għamititx Għax mhix żarbun tal-aħħar moda jew kappell tad-ditta jew ġojell ilellex jew drapp mill-iffjen jew opportunità ta' darba għar-ritratt, hija ġrajja għarwiena minn kull aljenazzjoni materjali li għandha tgħinna nagħrfu li t-tlellix tal-mument mhuwiex tweġiba tajba għall-mistoqsijiet il-kbar li toffrilna l-ħajja, mistoqsijiet bħal x'qed nagħmlu hawn? X'inhija l-vokazzjoni tagħna bħala bnedmin? Kif nistgħu nibnu dinja ġusta u soċjali? Kif nistgħu ngħixu fil-paċi ma' xulxin mingħajr ma naħkmu lil xulxin? Kif nistgħu niggarantixxu dinja ambjentalment b'saħħitha lill-poplu tal-lum u ta' għada? Kif nistgħu nkattru u nqassmu l-ġid b'mod ekwu? Kif nistgħu nilqgħu lil għarna stranġier b'mod aktar uman? Kif innisslu t-tama qalb dawk li waslu li jaqtaw qalbhom mill-ħajja? Kif nistgħu nibnu mudelli tajbina l uliedna imxenqina d-direzzjoni fil-ħajja? Dawn u mistoqsijiet oħrajn ma jitwiġbux meta nħallu l-allerazzjoni tal-mument tifridna mis-sustanza tal-ħajja. il-bogħod mid-dawl u t-tbaħrit, il-ġrajja li qegħdin niċċelebraw għandha tnissel fina l-paċi, għax fis-sempliċità u l-ġenwinità tagħha ma timbuttaniex biex il-ħin kollu nidhru dak li m'aħniex. Ġrajja li tridna nibqgħu dak li aħna, bnedmin awtentiċi li nifhmu l-għażliet morali li ġġib magħha. Għażliet li ma jinxtrawx bil-flus, għażliet li ma jitpartux mal-fama, mat-titli, l-pożizzjonijiet, mal-poter, mal-ambizzjoni. Għażliet li fuq kollox huma onjin fl-ispirtu u s-sustanza tal-kelma mħabba. Ġrajja li tejna nifmu x'inhuma l-vera prioritajiet tal-ħajja. Kien l-agħar għeri u meħlus minn kull ambizzjoni materjali li saħħar l-Islat immaġi sinjuri u mhux il-kontra. F'dan il-każ, il-messaġġ tas-sewwa, il-paċi, is-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali rebaħ fuq l-għana materjali u fuq il-kilba l-poter u l-ħakma tal-ġnus. L-art ta' din il-ġrajja jurina l-vera ħelsin tagħna, it-triq għal dinja sostenibbli. M'għandix dubju li minni tistennew li mmexxi bl-eżempju, li nkun l-ewwel waħda li nagħmel dan, li niftaħ qalbi u l-bib tiegħi għall-bżonnijiet tagħkom. Hekk ippruvajna nagħmlu din is-sena u hekk inkomplu nippruvaw nagħmlu. Xi wħud jaħsbu li dan mhux xogħol il-President. Jien nistaqsi. Jekk it-tarbija tal-Maxtura f'Betlem kibret biex ħasslet saħansitra riġlejn l-Appostli, m'għandniex aħna nippruvaw nimitawn din l-imħabba li ma tgħidlekx inħobbok jekk u lanqas tgħidlek inħobbok imma, iżda imħabba bla kundizzjoni li tgħidlek inħobbok inti kif inti. Għaldaqstant irrid li din il-Presidenza tkompli tkun opportunità biex bil-fatti ngħixu din il-ġrajja kbira ta' kuljum. Irrid tassew li fis-sena li ġejja l-Presidenza terġa' tkun il-proġett opportunitajiet tal-poplu kollu bla ebda distinzjoni. Irrid li s-solidarjetà tkun esperjenza konkreta u dejjiema, mhux retorika f'saħna ta' mument. Irrid li l-imħabba ssib il-milja tagħha fl-azzjoni u mhux fid-diskorsi. Fuq kollox nixtieq li permezz tal-mijiet ta' voluntiera jaħdmu mal-Presidenza huma tant taqdiet li jaħdmu b'risq is-soċjetà tagħna. Intom temmnu li għad hawn ħafna li jridu li l-ispirtu ta' Betlem jigwidhom, li hawn ħafna li kuljum iridu jgħixu l-Milied. Filwaqt li nirringrazzjakom minn qalbi ta' ħidmietkom tul din is-sena l-messaġġ aħħari tiegħi huwa messaġġ ta' faraġ u tama. Irrid ngħidilkom li m'intkomx waħidkom fit-tbatijiet u t-tagħbijiet ta' ħajjitkom, li lanqas il-lejl mhu daqshekk mudlam, irrid ngħidilkom li intkom kontinwament tinsabu f'ħsibijieti u f'qalbi, li intkom fil-fatt ir-raġuni ewlenija tal-missjoni tiegħi. Intkom se tibqgħu s-sustanza ta' ħidmieti. Magħkom irrid inkompli niddjaloga, nirrifletti u naġixxi b'risq il-ġustizzja soċjali. Għax fejn m'hemmx ġustizzja soċjali, m'hemmx paċi. Għaldaqstant lilkom ilkoll, jien u żewġi Edgar u l-familja tiegħi nixtieqilkom mill-ittieni u sena 2016 li fiha ngħixu dan l-avveniment straordinarju b'mod ordinarju kuljum. Il-Milied it-tajjeb lil kulħadd. Niltaqgħu fl-Istrina l-għada tal-Milied.

Għadna kemm xandarna messaġġ mill-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, President tar-Repubblika ta' Malta.